Tau tekau ma whitu tau pea au e heimana o tenei marae. Na etahi ke atu i teo atu ki te kawana ki Homai Te Awa, ana ko te member of the New Zealand Order of Merit. Toku tutara nei marae nei he kau matua, ena mahi o tenei o to matou hapu. Do I give you a kiss for that?
I te mea nui a Kuto he mana ake tuku hōranatia. Ko Taimaoki te taumata o te timata o te tērā taonga o Te Wareware, nō reira ka tika anō kia noho Māori, tā ia Mao. He kauta tana kaitonotono. Ko te tau rā kōrero o kōku ina i mai te nohotana o te maru o te kōkō i roto i te rākau hīnau. Ā, e kai ana rāu ki te huarākau, nā, koira te tau nā, ka tapatia ai mō tēnei marae o Kōkōhina. Ko te kōrero tuarua, i rā wā o ō mātou tīpuna e mahi māra kai ana, Ko tā rākau hoki mō te kari whenua, e rāua ko tā rākau māro katoa ko te maire. Whoi noa i ō mātou tīpuna, nā te mea pē he nui noa te te rākau hīnau o Kene i konei, ka ka mau ko nā rākau hīnau he kō mā rātou, he kō ki te kari te whenua i nā māra kai. Nā, ko te rau kē, whatiwhati te mahi o ē o te hīnau. Ana ka kite ētahi. I a rātou e mahi ana i te mārika e whati ana nā kō, nā kō a Te Paepoto. Ana, ka kōrero te puta te kōrero, ā, ana, te iwi me wā rātou kōkō hīnau. Ana, koina te, te, te inua tuarua o tēnei marae. Ko te tuna o tēnei whare, a Miki, ka hoki ki te tai i te tarau 1882. Te nui noa ngā whakairo nei hoki inā rā kaimahi a Te Matua Tangata. Tō te kōti a Rikirani Turuki. Nā, i tērā tau, te mututana o te whare, ka haramai te matutana te whakatuwhera tēnei i tēnei whare. I te rā o Hāruere i te tau tae mano waru rau waru tekau mā rua. Tēnei awa o te rari taiki ka kī te tangata. Ā tāua tō koutou whare. Ko te raruraru kē, ka papaki tētahi pakitara ki tētahi pakitara, te whati toka e tuārono, te one e tū ana te rei whare, e kirikiri, He punapuna, he tātara mō, e ora matua. Nā. E wai mui rā mātou, kua ranati rā mātou i te whenua. Rua tekau mā ono eka tēnei whenua o mātou. Nā, ō mātou tīpuna i mua, me kī rā he mahana ngā taitara o te whenua. Ka rere i wānanatia rātou, ka whakaarotia rātou, ka whakaaetia rātou kia honotia ngā taitara ki ōna taitara kotahi. Nā, ka whakamanatia e te Kōti Tari Māori tērā. whakaaro a ō mātou tīpuna. Nā, kei raro tēnei whenua 26 i te taitara kotahi. Te whare āwhina hoki ko te whare tērā o tā Ngāwari o Rangimuiho. I kore ake nei hoki nā Te Aranikāhui i whakatuwhera te whare o Te Nāwari i te tau 1976. Ko te pouhaki i whakairotia e tō mātou pou tohunga whakairo e Te Kaka. Ana whakairo whakamutunga i kohatu mai e te kaka, ko nā whakairo o nā Maihi o roto i a Ira Tūmoana. I whakatūtā tērā pouhaki i te tau 1947, he whakamaumahara ki te pakana tuarua o te Pakana Tahi 39, ki, i te tau taimana iwa rau wha tekau ma ono. Na, koira i whakatuta. Na, e tua ai e te, tena, a, maumahara ki na, ki noho ia i tenei marae, ia tau, ia tau. Na, e rere ana i runa i tera pou haki ana ko na, ko na haki ra, o ika, ika puku ra o te paipota mo na Tainihana, Nā, nā hakea ko te poukai, mō nā poukai. Nā, pēnā kei konei tō mātou tūnana o Ngā Te Awa e hui ana, ko reira tō rātou pou haki. Our Papakana Trust policy is to support our people into home ownership. Koirā hoki te whakaaro o te tari o te whakaaro kōkīnga, ko te whakatū whare ki runga te whenua, ki te hono ki te whānau, ko te hono te whānau ki te whenua, ko te hono te whānau ki te hapū, ko te hono te whānau ki te marae, ko te hono te whānau. ki te iwi manahapori. Ana koe ra. Me whakatiwhera te Kohane Reo i te tau tahi o aru, tahi mano, iwa rau, waru tekau ma whitu. E o matou kuia, e Morehu kuia, koroua i tera wa, ko Eruera Manuera rāua ko Mere Tauhina Naheu Paraone. Nā, koinei te, te whenua, te marae o Kōkōhina. Tēnā koe. Ko Pūtawa ki te mauna.

Kia tama ki te huatahi. Aku tā tuku whaea, a Te Pareake Te Aua mai Ranikapua. Me kī rā, kia whakaeketia mai rā, mai a Ranika Wehea. Ko au pea te me kī rā, i waimaria, i whakapakeketia e ōku pakeke, ā, i tēnei kāinga, ā, koinei tō mātou papakāinga. Ā, i tipu e a Keau i rite nei, koinei rā te takiwā o te teko. I tipu ki mai a Keau i te, ā, i konei i Ōtamaoa, i tipu a Keau nui tuku marae i a Kōkōhīnau, ā, ko te papa, ā, te, ko te marae ātea hoki, ā, me ngā whenua muri o te ngā wharekai, ngā wharenui, koirā rā tō mātou, ā, me wehi rā, papa tākaro i ā mātou taitamariki ana. Nā, ka moe koe au noa au. Me ētahi rā o koutou te whānau noho i tētahi i tuku matua me tuku whaea, i te wā e pakikina. Nō reira, nā rāua, nā rāua a Hui, me ōrite anō ki ōku tuakana me ōku tuahine. Ō,

Nā me tana kau inu te whenua i konei o Tamahou. Tata kē pea e 35 heka te whenua i konei i tuku i toku uku pakeke. Nō tōku mahi hoki e awhi ai a Te Pare ki te miraka nākau, nā he kau, he poaka, he hipi, he heihei, he rakiraki. Koinā nā nā karere o runga tēnei. He kaukau ngā mātou mahi i te awa, e tēnei e kainga hui kei te taha nei te awa rere noa, te awa ranei take. He hārikiti te pia tuna. Nā reira te mahi wā te kiri. Tau ko wai mātou i taha tō mātou matua, kāre e kākau. E tae ana te tai tamariki ā raro ō mātou i whakamā. Kei tae kei whai ki te putē te haere ki te tukuru tuarua, ā, kua kitea te whakamānga o ā māu kākau ki te kaukau.
Yep. Yep, whatever you want to say. whatever you want. Ana, ko te mai ki te he cadetship mo te, mo te hiku. Ai ka tīmata au i reira. E toru tau i reira, ka tūtaki au ki te koho. Te koho uh, rangatira. Kia hira tae mai ki koia. Koia urutura. E rua tau pea māu e haere ana, i te tau taimara ki waru ora tekau mā rua, ko Hono māu, ko Moe māu ia māu. Uh, what are going to make us a cup of tea, eh? Uh, whai. Ko te pai au ke a tuku hoa, a tuku mahi, he mahi, mahi pō. Ana ko te mai a tuku uh, hoa hoki, he kura maeta. I pake koutou mai nā tamaiki ā māua nui. Every night I sit by my window Daily and the Mea hoki, ka mutuna tuku mahi i te pō. Ka kōki mai, ana, e kī ana ia te māmā tamariki, te pēpi i tērā wā, kua haere tuku au ki te mahi, kua au kei te whakapakeke i wā tātau māu pēpi. He toko anō wā māu tamariki. Te kai, kia whakapai e Mātatau kai nei. Whakapai e Ihowa inei kai homai tenei ora o Mātou tinana ko te kupu ia ke hanga ora o Mātou wairua. Ko koe hoki te Atua ranga tamatana kore, Gloria kei Te Huinga Tapu. Āmene.

Ka mau mai tapara. Ko au ko tō kōrua he rawa i roto rawa ki te tōi kei wera i a kōrua te whare. Māmā au e kōtou whai, te whānai, ana, koira, mai i te te mane ki te ki te paraire, ā, ko Taupara me ōna tana hoa me tō ōna tamariki kei te mahi kai mai mō māua. Wai te ai hei nei, hei te āta ake ko māua tonu rēnei, kei te māua. Parakui. Nā, i te Rāhurei, arā, ko Teua tērā, ā, ka haere, ka haere mai, ka haere māu ki tō rāua kāinga, ko rā te Raneipai, ā, kei reira mā, mā tū kei ai te Rāhurei. I te Rātapu, kua haere atu māu ki tō Ruatapu rāua ko Rā. a Williams, hei waiho ki tana tāne, a ki reira mā te pau kai, kai e te pō. Ana ka rawe tērā a, ara a nui o, whakaaro nui o au ki tamariki. Ana ka nui o ngā mokopuna, tata kei pau te toru tekau i tēnei wā ngā mokopuna, tekau mā whitu pea ngā mokopuna tuarua.

Mai anō hoki i ō mātou wā, i te whakairatanga mai o ngā taonga o te manaakitanga e ō mātou whāngai, ō mātou kuia, ō mātou koroua o mua. Kia kaha ki te āwhina, kia kai, kia kaha ki te manaaki i te manuhiri. Anā koinei, tēnei ū kia he kaha ki te haere, ki te rapu kai ki te whānau i te tini te mono, me kī rā te tīrara kai, te pāho kai ki te tini te mono. We all we all came together one one one day, but this is at the Poukai and I can't remember what Poukai it was. Huh? This one. Who's this? I mo te Poukai, ko e te taina o nā hono o Mātaro o Te Paepoto, o te nā, o Ngāti Awa. Hoki rā o Tamakau Mātaatua ki te Kīngitana. Kei te puta mai au i te tau 1998. Ka inoi tā mai ō mātou tīpuna ki te haere ki te pau kai tuatahi ki Hūria. Ka kite rātou

Ki te ai, te haere nui ki nā kaupapa. Nā ka whakarato pea ko nā wāna, ko ōna karaua kuia pea i haere, ā, nō te Hāhi. Ētahi rā o nā Te Waki Uta, nā Te Waki Tatahi. Kei te mutunga o te pāka hei Korotia a Tākuta Maharaia, a Wiriata ki a rātou kāre. Pēnei tonu hē ana koutou ki te moho ake pēhea i te whakahaere i te rā o te pau kai. Haere, haere ki nā pau kai i roti ana i a Tainui, whānui. Kia āta kitea e koutou nā mahi o tēnā marae, nā mahi o tēnā hapū, ā, mō te whakaatu i tēnei rā. Ana ka haere o mātou tīpuna. Ka tae ki te tau 1962, te haere atu o mātou tīpuna a Mate Koroua nei mai Rewa ki te Poukaea a Pōhara. Ka koro ake a Te Arakirei Kīngi Korokī ki a rātou ki ōna kāhui kaumātua. Haramai. Āe, tukuna atu te poukai. Ā, kē nā, kai torone. Heoi, whakamārama tonutia atu te tūpato, te uaua o te whakahaere tēnei kaupapa. Ana ka tū te pau kai tuatahi ki tēnei marae o Kōkōhiro i roto i ana ati awa, i te rohe o Mātaatua, te pau kai tuarua, i te tau 1963. Ana e tū tonu nei. I tika anō hoki i tino uaua e te Hawana Poukai i aua me kī rā ki te whakahaere, oianō he kaha tonu rā nō te rangatira rawa e rua nei, tiaki ake atu rā i tana hapū, kia kaha tātou, kia mau ki tēnei taonga a Tāwhiao. Ana, i tēnei ra, tēnei tau rā, ko te tau orikau mā rua e tū ana te rā pōkai. I te kore a mātou e toru, toru kore ana o mātou, ko Te Kamatua hoki i haere ki Tīpene i ōna wā, 11 pea i te wā i reirei, reirei mō te tahi tau. Ana, i muri i a ia ko Hau, a Ariki Tīpene, nā, i muri ake i a au ka tukuna atu ko, ko, ko ōku tama, ko Tīpene, ko, ko Hēmana tēnō tērā, i muri i a ia ko Teua, i muri i a Teua ko Taupara. Ana, ko mātou, nā Meiha Ariki Tīpene. Matekai te tutuki mai i te, i te kura. E rite tonu ki ōku hoa. Ka tuhi mai au ki tuku matua. Ka, ka tani mai au, e, eh, kei te mata kai kau, kāre nui nā kai e hongai ki a rei, e, e tuku ra ki au. Kāre tuku mai tuku matua e, e, e, e reta whakauki mai. E nā, i tae wā ka, ka ara mai e te tūmokina a Joe Lewis, ka ara mai ki au, kei, e, ara mai koe. Ana, kāre au ki te kihini. Ētahi wā hoki ko ā mātou mai, ētahi hoki mātou e haere te whanako kei te kīngi rāpō, ka whaere mai ki te whānau mai i a mātou. Ana, ka marau, oh, kua mau au, whare au, kua haere au, kua mau au mōku hara. Ka kī a Moeatua Ross, kei te kite koe i nā pēkena, Hei tā Sarae, Arekana, he kūmara wēnā, he rīwai wēnā, kua wai nāwai i toro mai? Hei tā Tuku, Ao, he kāta nā tō matua. Ana, koira tū tū tuku matua ki a Mata Matakai. Kāre i homai noa i kai māku, i toroketa mai kōnā Mā ana hua whenua ki te whāneti kura katoa. Kāore mea hoki au ka wheke koni ki au, heoi anō, te wheke ki au ka moe au me kī rā te wāri o te whakaaro o tērā koroua, tērā o te kamatua. Ka rato nei warawara i tērā āhuatanga o te whakaaro nui o te kamatua i a mātou te kura. Āe, koe rā i muri hoki a Tīpene, ka tū me au kei te hē au te hoki mai ki te tuku matua. Kei te hē au mā koe e mirakana kau, me kī rā, koe rā atu rā mai mā koa ake ake. Ka hoki mai au, ka kātau au ki te tuku matua, ā, koe rā, kua pai, kua wātau nāni, ka rau i hē te hoki ki mō te UE, mō te tēnā tau o muri. Kei te hē au te mirakana kau. Ke kea mai e au, aroha mai e tama. Ko Rihike Chau te whenua ki te Pākehā, ko Hokoreke Chau nā Kapu. Ā, kāua pukuriri o te o ka so, ā, ka soko kore au hoki ki te kura. Na ka haere te kimi mai māku. Ā, ka tīmata au ki Tāhimana. Nā koina te mira mahi pepa nei i tōna wā. Ka tīmata au i reira i te tau 1963. Ka mahi a Hepekira i roto i nā tari rerekē o te mira. Ka mutu au i roto i te Mekirakuta Steam Plant i reira. Ako te tuku mai. Te tau tai 2019 pea, ka ako te tuku mai i te aimara. Tahi mano iwa rau 99, ā, ka whiwhi au te, te tohu mō te, he JP, nē, Justice of the Peace. Nā, nō muri o tērā, e, te tau o muri o tērā, ka āki ki te mau i o, i ōku hoa Pākehā, kia tū he, he marriage celebrant. Nā, koirā te tau o kumua. Ki tai ki te 2008 ka puta ake te pātai mai ki au pēnā ka i au ki te te haere i te tou nā ētahi kē atu i tō atu ki te kāwana ki Homai Town ana ko te tau a te Kuini o Inarani a member of the New Zealand Order of Merit. Tuku mai e Mutusatana i te mera ka Ka toro tamaituku au e te whare kōti kia haere ki te ako he Community Magistrate. Na, koirā e kī ana nā tānata kei te āwhina ngā kaiwhakawā o te kōti ināianei. Nōku pakeke, nōku pakeke e. He tara tapuwhaka mai ko tōku i rātou i tō rātou wā. Pākehā hoki nā mahara ki tōku kuia kia te pori. Kāre noho tau, kāre tau te noho. Ka mai Hasu, mai i te whitinga o te rā ki te pō. Koirā pea te wairua i heke mai ki roto ki a mātou, ki roto i ōku mau tamariki, ōku mokopuna. Do I give you a kiss for that? Kia pai, eh! Thank you. Rua mano tekau ma rima pea ka mutu tuku mai. He awhina rai te tuku marae, he awhina rai te ki te whānau, ā, te mea e nui aku tau e manaaki tuku oro, ā, tuku oranatia. Ā, ko te mea hoki, ko Te Māu ki te, ā, me te taumata o te timata o te tērā taonga o Te Wareware, nō reira ka tika ana hoki nō Māu, tā ia Māu. Kei te mahi au mō tuku oro wahine.

Ā, e ngā mahi o tēnei o tō mātou hapū. Tau tekau mā whitu tau pea au e heamana nō tēnei marae. Nā koinā tāku mahi e āwhina, e manaaki. E āwhina rā i te pae tapu mēnā kei te tunu iti rātou, nā koinā, ko te pae o ki. Kei te nui ō mātou pū kōrero e tū ana ki roto o tēnei o tō mātou pae tapu. Kei te nui ō mātou kaikaranga, kei te waimarie mātou, nō reira e koinā rā tāku mahi e āwhina i a rātou. Ko Mātaatua te waka, ko Toro te rangatira. Kua natia o te iwi te toki tanatana i te rā, nohinohi i te wai. Kua puta oe ki te mauna, e nānara tāna kai. Ko te pahi poto te hapū, te iwi tīrare kai, pāho kai. Ko Kōkohi nō te marae, e tū atu nei. Ko tāku wawata, kia kaha atu te whai i te taha o te Pākehā i whāia te taumata teitei, ana tiwhikete Nā te pā ake ake nei rāua i nā tīhipikete kia whai ki roto i te whai mai. Nā, ko te pai o tātou, mau ana koe ki tō taha Māori, ki tō reo rangatira, me ōna tikana, me wā tātou uara kei roto i a tātou te iwi Māori, Ka tae koe ki roto ki te waea ki te hīkoi i ngā ao tuarua o tō tātou tā ao Māori me te ao Pākehā. Arā i. Nō reira, koirā tāku e akiaki ana. Whāia te taumata teitei o te mātauranga kia kaha kia piripono ki tō taha Māori, kia kaha ki nā nā pepa herehere nei a te Pākehā e taea e wā e koutou e mahi, e ora ana mō koutou nā uri whakatipuranga.

He nui ngā mahi o te Whare Tū Taua ko koe me tō kotahi e whakamātautau i tō māia ki te mahi i ngā mahi o te whare.
Ko te mahi a te Tū Taua o a tātou nā mātua tūpuna. Ehara i te pakanga noa iho, he tiaki te mahi, he tiaki te whenua me ōna hua, he tiaki te wai me ōna hua, he tiaki te rākau te nehenehe me ōna hua, he tiaki i te kāpata kai o te iwi.
He toa koe i a koe e mau rākau ana, engari ka whakaheke i a koe tērā rākau he toa tonu koe, ki reira te tino wero Mā te hunga rangatahi o ēnei rā.